Ngokuti ndisvike pane ino nzvimbo ndofunga ndichidzoka kumashure ah, ndofunga panzvimbo pano ndakapedzisa kupambira kusvenyuye saka zvandichaita ndezvekuti ndichaita recapitulate nekuti nyaya yandasimuka kutaura nayo inhau yekuti zvinhu zvandakataura in passing ndiri mukugadzira mharidzo ini handina dzoda kusiya zvinhu zvanenge ndakataura zvakarembera saka ndatega ndikontinye kubva ipapo pandakasiira ndichienda mberi handidi kutaura niye rakambotaurwa pakati avo no ndingazotaura nepasiripo kuti ndikudzosei zvakataurwa last week nomashure maka ndanga ndisipo ndogononge ndakaita zvekunzwa asi ndakanzwa nepamwe saka ini ndinoda kutaura zvinhu zvandinenge ndakataura ini ndomene regai nditende hama dzangu dzakauya nadzo dzatikwanisa kuperekedza kuti svike pane ino nzvimbo ah, regai ndikwanise vana sangwadzo vangu vanaone ndoro vangazondidzinga kumusha vachiti nhai mwana wamai watikanganwa maigwasira makadii rega ndikwanisewo mhofu dzakati kuzara magroup admin edu akazotidzinga haleluya haleluya ndisati ndapinda munhau yandaverenga Rega ndimbokupai setting yenyaya nekuti kuti tinzwisise nhau yandaverenga uye tanzwisisa kuti pauro aibva kupa achienda kupi handidi kufamba nepasiripo nekuti ndinozotongwa saka ndoda kukudzosera mashure kuti tese timbove vana pauro nhau yandisina kukwazisira vanhu nezvidanho zvavo inhau imwe chete mungana tegerera magoso adanha kuremekedzai asi ndokuremekedzai zvakanyanya Vekomo munandiregerera masekiriti andiregererei. Asi ndoda kuti tese patinobuda munomu munhu uno uchifira uchiti iwewe inini neni we've got a role to play in the church. Nhau haisi nhau yekuti tinacheya pese novhangeri ndivo vachatiparidzira kana kuti tine vecm ndo vachatiendera kunominista kunzou kana kuti tine vekwaya ndo vachaimba ndoda kuti pandinopedza kuparidza mumwe nemumwe azive kuti its my duty ndakadanwa its part of my great commission to go out there and proclaim the gospel of god pauro ari kunyora tsamba kuvafiripiya iyi tsamba yokuti ndinoimisisa chaizvo handizive kuti mugore rinoi mandafamba mese ndaitaura kangani iri pakati pakati pemwoyo wangu nekuti ndorega tsamba yandakaona mune ivhu rinonzi kufara po anonyora tsamba iyi aine kufara mukanzi kuiverengesa muna kuti the word joy inoapiya kasingaperi Almost in each and every paragraph there's joy. But chinondinetsa ndechekuti why Pauro achinyora tsamba yokufara iye ari muusungwa. Nekuti kuinzwisa kwandakaita ndeyekuti Pauro akanyora tsamba iyi nguva yaakanga akatosungwa zvakanyanyisa inonzi nguva iyi ndo yaaifamba nagadhijeri pasaidi. Saka ukaona munhu akasungwa kudaro hapana kuda kufara. nekuti paunodya pauchadana unozvibetsera una gati saka una kusununguka kwakanyanya but iye anoproclama joy tikaverenga tsamba tikaenda pachapter 2 pavhesi ya 3 paul anovanyorera achiti Do nothing out of selfish ambition. Hallelujah, hallelujah. Tisati tasvika ipapo tikaenda pachapter 1 verse 27 to 30 anovapa one great commandment zvikanzi only let your manner of life be worthy of the gospel regai ndimbomira ipapo hanzi upenyu hwenyu chete mafambiro maitiro ezviro zvenyu zvese ngazive zvinhu zvakajeka vhangeri rakristu ndobva ndabvunza imini kuti chii chinombonzi gospel hamene pane angada kundipindura what is the gospel takara ndongoziva kuti matthew mark luke john but paul goes beyond what is called the gospel ndipo paanoendera pamberi achitaura kuti do nothing out of selfish ambition asi kana uchinge uri kuita zvinhu show humility achingopedza kuti humility ndipo paanotanga kupa maexamples evanhu four vakararama upenyu hunoenderana negospel wekutanga anopa muenzaniso wajesu kuti although he considered himself as god but he emptied his privileges tikaverenga kumagospel tinoona kuti jesu pane nguva dzekuti aigona kudedza ngirozi dzese kuti burukai murwe asi anotaura kuti no no no no izvi kuti azviite zvaifanira kuita kuti mazimagwaro azadzikiswe so even though he considered himself as god but iye akasiya maprivileges ese andobva angofanana neni vafanana newe nyota yaunonzwa ndiyo nyota yakanzwa aitoti akacherwa mvura mutsima kona ine shizha aifuridza Amen and amen. Ndopapuwa zvine tareo sei nini? Ndakaberekerwa muJuda. Zvese zvouJuda tinozvisiya. Paul anga ine maprivileges asina vamwe. That's why they couldn't crucify him. For he was a Jew and a Gentile at the same time. So anovatara kudimi. ini ndine maprivilege akanyanya ndikaenda kumajuda ndinokwana ndikaenda kumaromans ndine citizenship but i count everything izvo zvese tsvina nekuti ndava muna kristu anobva apa example yatimotio zvikanzi look at timothy munhu waita the this father and son relationship zvikanzi tarai timotio upenyu hwake ndafamba naye mufanao ndopatazosvika mukomana anonzi epafroditus epafroditus munhu anondiitira zvakanaka chekutanga ndanyatsotarisisa kuti iro zita ranga rekuti epafroditus rinomboreve pane parakambotaurwa nezvaro magwaro Hapana. Epaphroditus was just a nobody. Epaphroditus ndikamutadzisa chiverenga nyayo I think he was the least in church. Epaphroditus ndiye ave mukomana wekunzi pakati padonotimbwa kwakati anzi daidzai Epaphroditus.

Because from a Greek man, the goddess of love and the Epaphroditus. Saka vabereki vake vanga vakatomupawo zita rezvimwari zvavo zvavanonamata. Asi mukomana akadaro zita harina kumbomudzikisira pasi. Aishandira vhangeri raKristu. Saka ndipapo Paul paari kutaura Murume anga atumwa kuna Pauro kuti anobetsera na Pauro nekuendesa zvipo. Asvika ikoko hanzi Epafrodhitus anorwara. Arwara kudai anosvika panguva yokuti anopotsa kuda kufa. Asi Mwari vanomuitira nyasha omurapa. pauro ndopaari kumutumira be zvikanzi tambirei murume uyo nhau yaitika ndeyekuti tsamba dzainyorwa napauro dzaizosungwa dzoverengwa mukereke yewe epafrodite asadzoka akabata tsamba yake muruoko ari kuburuka chikepe munoziva munhu anenge akasvika pakuda kufa stepu chai chainochinja pamwe mabhurugwa aitodonha hoya kuya netsamba yake akabata vanhu ndopa vanobva vamira kana riri delegate riri kubva kuconference anzi mutambire imozoanzi a ah, takatuma delegate madzimba mutojobank vasvorwa

asi chaitya ndechekuti vanhu havasi kuziva kuti tsamba yanyorwa napauro yakanzi tsamba yauya yakabata iri kutaura nezvei sikana chitimirai munzwa kupopota kuchaita pauro pauro achange ari kupopota kuti zveshuwa munganditumire munhu akadai ini nditorwa muusuku apa kuti ndichengete umwe mutenda futi ndipo patiri kusvika panhau yataverengai pauro ari kutaura nezvemurume akararama upenyu hwake maringe nevhangeri rakristu zviri kunzi mutambire mutambire murumoro ndichagona kutadza kupedza mari dzangu asi ndoda kuti ndibve panapa ndataura nezvematitles akapuhwa epafrodaitas ndisanatsa akatombotarisa munhu ari parutivi rwako kana wamutarisa achimbofunga kuti anofungei nezvako amen amen akakutarisa angadhijusa kuti kudii nezvako because mukupera kwemaridzo iyi kune vachasara vasina mataito acho kune vachaelevetwa pauro chekutanga anotaura achiti tambirei murume asvika uyo tambirai murume asvika uyo That man, that man wamuri kutambira is my fellow worker. Pauro anonyatsotaura aine bold confidence kuti he is my fellow worker. Basa ratakabatawo ranga riri basa hombe nemurume uyu. Mafellow workers ndeapi anotaurwa neshoko tikaenda kuna akorinde ndovanonzi we are all fellow workers in the harvest but panozotaura vachiti the harvest is plenty but the workers are few so pari kudikana vashomanana ivo vakaita sana epafroditers vanoti takuyawo kuzoita mafellow workers pauro anoenda mberi otaura achiti tambira is my brother chii chaunatsotaura kuti he is my brother dambudziko rinoitika mukereke nderekuti kana usiri wekwamhofu hausi mukoma kana usiri wekwasoko inini newo hatizikani unonzwa vanhu vakubvunzwa kuti mwana wokwani anoita nezvei akabva nekupi but poake kwanobva ndotara kuti hewo mukoma wangu vazere vanhu ndichidada kuti uyu mopoto ndewangu uyu poto ndikabvunzwa noti handi vamwe vatopinda nawo

but anoti achipawo vanhu vandakavinga ava ndo hama dzangu idzi pohamirire ka anotaura chiti this is my fellow soldier tiri muhondo vakomana tiri muhondo vaipesa anotaura chiti we wrestle not with flesh and blood

ngatibatanei pamunamata kwete kuita vanoita zvipato pato kurongana kuti vakomana mbuya karonga tovaita sei maistole tovaita sei vamuswere vanetsa tovaita sei ngatiunganei kutaura kuti vana vanoda mabasa ngatinamatei taona mumugwagwa ngatinamatei vana vakurorwa chingwa tanetsa misha yaparara mucape town ngatinamatei loko munhu aita haa misha yacho vakudire pasi hmm. Are we fellow soldiers? Yes. Is we don't go to fellow soldiers? ndatarisa mubhaibheri munoti rinombozada kureve kune vamwe vanhu here jesu akambotaura kuti this is my fellow soldier ndakarishaya ndokubva ndaita zvinhu zvandisinganye kufarira handiwanzoda kutsvaga zvinhu zviri out kwebhaibheri ndoda kuti bhaibheri rinditsanangurire zvinhu zvarinotaura ndangoona rakaseenzeswa chete pamwe chete kuna filimoni rangonzi my fellow soldier futi ndikati saka vanhu vaviri here vanokodzera title iyi ndokubva ndazoverengawo rimwe bhuku rakanyorwa najosephus his was a historian saluku ndobva atava kuti nonono nyaya yaitika ndeyekuti magriki maromans achinorwa hondo ndosaka vaikunda vairwa shoulder to shoulder epafrodite asanga asiri rambo Hokuti anongonzi mukandei pachinopisa apo isitomira takatarisa. Aiti varume handei. Handei honde yasatani iri kuya handei handei tese handei tese. Kune vamwe vanhu vanoda kuita zvinhu pachezvavo. Unotorana nevamwe kuti varume muri kusaririra. Hati hanzvadzi yangu hati sumuka bhuti sumuka hati hati hati zvinhu zvokoma. Ndozvaita ipafuro taita anga asiri one man out. kuti ndiri ndiri kutsvera rega ndimire pakundega muchikona vamwe vanditarire hosana hosana hosana ndiri tega hausi wega famba nevamwe shota kushota hazvisiri zvozvega chine zveshota tishota Pane akamboita hero seka. Makamboona kuti panotangwa kunolewa rate by the troop of the non soldier. Nemhaka yezvichito. Paya pakazara magamba anozikana vana Joshua Mkwakuko, vana Herbert Chitebo, vati vanotanga kuenda by the troop of the non soldier. Hanzi naJosephus dati title yaipiwa munhu asina rengi. ukanzwa panzi this man is our fellow soldier munhu anenge akafira mhondo ari ndianga ari koporo kana kuti private wokupedzesera saka zvaizozva nezvekuti vaimueleveta kuti no no no munhu iwe waita murume uyu kurwa kwaita uyu is one of us is one of the commanders in chief is one of the chief strategist is one of the leaders saka paul ari kueleveta epafrodite kuti nondo musatarisire pasi murumo munhu wedenga uyu munhu akasarudzwa uyu kune vamwe vanhu vanotarisirwa pasi wokuti ukatarisa so kana iye akutotya kuti ungosimuka kuziva chechi akatarisira pasi kana kuti tora bhasiketi utore zvipo anoti ini neri sha because dhimoni rakazowa pasi atongomaricha atongojairira hama yangu rega ndikutaurire you are one of us ndiwo anoti vachief strategist ndiwo anova commander ichief with spiritual ndiwo anova one of the great leaders Leaders they never started big. Vakatanga kumirana na baba wasu vachitura makamera. Vakatanga nekuridza ngoma vana manwa. Mangwana muno vazova mapresident eUMIF. Mangwana vakutungamira chipfuuri. Mangwana vaa mabishop. vasimudzirei musavatsikirire pasi paul anozoendera mberi kutaura the final zvikanzi he was a minister he was a minister minister zvingoreve vanhu vepolitics chete minister zvingoreva vanhu vanopfeka makolana everything Minister in general terms unoreva a helper. Amen and amen. It's not the minister rakashandiswa zvisingaperu Bible. Pamwe pacho kuna Hebrews rinotaura kuti ngirozi they were ministering to God zvichira kuti they were worshiping. Kune kumwe dzinotaura kuti Timothy he ministered to Paul kuratidza kuti aendako achinobetsera naPaul. Epaphroditus was a kind of minister akaenda kuna Paul panguva yaaitambudzika then he ministered to him. Rega ini bokudza ini. Ndakamboparidzirwa nomwe munhu the least expected. Wati wamboita munhu anouya pasaidi yoti Vaibazira zvavo kuchema nazvo. Wamunzwa shoko richitaura kuti namate ndichakudzai zviko zvakavanzika. Kuti shoko ko munhu abva neburu. Munhu abva neburu. Asi chinoitika ndechekuti vanhu vakadaro hamuchina. Munhu akanzwa uine problem the next person anonongedzera ngomunhu ari pasaidi. Kuti uri kushupika kudai

And then he was your messenger. Chandinadza ndichekuti pesa papoa aimbeka achimboti mai mai mai vazomuti your messenger. Uyu murume wamunotuma gore pagore uyu anomirirani imimi pamusingagone kuenda iye ndiye anoenda ane basa rake anosiya macontracts kuti aite kuti aitire imimi kana wadzoka umira okupai kuti zvaanenge afambira ndimesenja wedu ndavana ipapo daita zvakuta Ava rume vavakatsara vanoda kutungamirana. Imi panoramba kumira padho vanomira. Ava fainetsa. Pavanochengeta mari panoramba kuchengeta ndo vanodzichengeta. These are your servants, your messengers. zviri kunzi napauro vatambirei vatambirei kuvatesoronika munotaura uchinzi men like this They have to be esteemed. They have to be honored. Mukaona kune varume vakadai vanoti shamwari ndangofamba kuti ukazonamata newe they need to be honored. Ukaona vanhu vanoona nguva yokazomira apo ndisa zuro last week takapinda tivakati they need to be honored. These are faithful servants. kwete kutonyoresa amen and amen vatofamba nayo tsamba noti ha murume uyu anga aine cv rekuti inini handisvike kana apo nemhaka yei pauro azomudzosa Paul wazozvifungira kuti rega ndidzose munhu wekuka kukereke yaunoziva kuti they don't appreciate Paul anoti dzokera ikoko dzokera netsamba unovaverengera kuti hamafambiro yandakaita pane nyasha dzandakawanirwa ndakapotsa ndafa asi mwari vakandiitira nyasha kuti dzone kwamuri asi ndiri kurwara kudaro pova vanyora kuti murume aitokufungai inega ndikutaurei nekuti ndiri munhu wenyama pandinotondoreswa handife ndakasuwa ndikasvika kumba kakondosvika kupuhwa tiye black handitombokusuwe ukasuwa kumaono ndikasvika ubikirwa sadza mukondo wakadaiwo wodzina kuti wejokwe wotaura kuti kana ndadzokera kumba kwangu ndanga ndichifunga ngatiregere kunyeberana asi murume uyu aifunga kereke yokwake izwi rakashandiswa kuti he was depressed tikavereka jesu ari mugadheni megetsimani that the same feeling yaakaita munhu anonzwa kurwadzikana nekushuvira hama dzekwake zvino tikamhoresana apa yato out of sight out of mind tozosangana futi next sunday hakuna mumwe anozobvunzana pakati pekuti ko hokoko madoka chere magona manduwe hakuna ba tozosangana ikoko musosana epafroditers aifunga vekwake kuti mwari ndi kurwara kudai please please please ndoda kunoona hama dzangu ndosaka paul avanyorera kuti don't do anything out of selfish ambition paul anga azviona kuti no no no paita vanhu vari kuita zvinhu out of selfish ambition nekuti tikaverenga tsamba yekuchapter 4 kuna ainzi antikasina sintike vanhu vanga vainetsana mukereke ndochinangwa chikuru chaakazirega ndinyorera vanhu tsamba aati nonono zvamuri kuita izvi nezvekuda kuzvivakira ana bhabhero zvakuda kuti regai nditi inini ndionekwe zvino aa hausiro muraramiro unoratidza kuti muri vanhu kwakristu regai ndikupei maexample aya ekuti mutedzere but ndinoziva kuti tikaparidzirana kuti ngatidai ngatidai semunhu wenyama hazvigoneki haleluya haleluya semunhu wenyama inini newe hatizvigoni kugara upenyu hwokuti rega ndifambire mai madimutsa Vamwari mutenda mutare waramba kuitai zvakanaka. You need to tell the testimony. Yandiita zvakanaka. But toda kusiira vanhu vakafamba a question. Did you do it out of love? or kuti muonekwe makaenda nemwoyo werudo here or to make face kuna mai madimutsi that the problem yatinayo vanhu vechechi tinofamba kunona munhu kunomangisa register hatisi kuendako nemwoyo werudo muna kristu kuti regai tinoona hama yangu hapo the people vakauya vakamurauza kuna accident samaita accident None of them. Vamwe vakawana transport yekuenda kwamasambiko akaenda. Handisi kutaura kuti moyo kuda kudikira iwewe nemoyo wako ndiwo unozviziva. Don't do anything out of selfish ambition. kudenga kuna mwari but this is the good news kuchiva tasvika pakunamata pauro anotaura achiite like jesu he emptied himself munosanhau yekuzviemtara inhau yekuve nedependence kana jesu akagona kuita ata depend on god the father nemhaka yeisusu zvichitadza kuita depend kuna jesu munhu anomuka achiita zvemutsimba kuti toda kuti vanhu vandione mwari chete ndiye anogona kukurecognize isu togona kukuona tikataura kuti apa paita mukristu wemashuwa tangotarira zviri kunze asi mwari ndo vanoona mwoyo wako ndaiti ndichiverenga bhaibheri ndobva ndamboribvira una genesis kana kune vandaita that challenge mogona kumboita kuti pagore rega rega verenga bhaibheri kubva na genesis una revelations zviri chronological umboona kuti rinokushandura sei urege kungoti ndaverenga pana jamba ndaenda apo ndogona kurasika nyaya pagore pega pega mboita a challenge yekuverenga rese kubva na genesis kudai nekuna chronicles kune machapter 10 aya anongotaura nezve magenealogies averenge umbonzwa kuti zvinokuita sei ndakati ndaverenga genesis 1 to 3 munhu ndokubva atadza ndobva paitika yepromise pamwe vamwe ni tinongoiverenga tobva taidarika pandogara ndichitaura that was the beginning of the gospel genesis chapter 3 verse 15 god makes a promise out of the seed of the woman shall come a son who will crush the head of the serpent and the serpent will strike his heel saka pakagara paine tarisiro yekuti there is a messiah who is going to come nekuti mwari vakange vavimbisa panozvarwa vanasendi vaifungidzirwa kuti ndivo loo chaichai akasarudzwa vanhu vese vakaparadzwa asi akanga asiri ndakazoti why is it mwari vakazoita nono change plan tasvika pana, pana, pana abrahamu ndakaverenga nyaya iri kumashure yevanhu vepatower of babel vanhu vakaungana vakataura kuti imi Let us build a tower. Let us build a city so that we can make a name for ourselves. Hati Mwari akavatarira vari kudenga vakati, look what man has done. Tikaramba takati munhu akabatana kudai he can accomplish anything. Let us go down there and confuse them. Hana yangu yakatya nokurova. Ndakaenda pamabvi ndikati Mwari musandiregere ndichita zvinhu out of selfish ambition nekuti handidi kuona kuti masimuka pamachigaro chenyu mudzike pasi rangarai kuti jesu he was god akadzika kubva musoro kudenga kwakuuya pano pasi akauya kuzotidzikinura kubva kune zvinhu zvakadai so muparidzi vakataura nyaya yakandityisa chaizvo zvikanzi munoshungurudza munoshungurudza mwana wamwari tinomushungurudza apo patinoita zvinhu kuti tionekwe tinoshungurudza mwana wamwari handisi kutaura zvinhu zvokuti tityisidzirani ndikutaura zvinhu zvakanyorwa pasi ini handisiri ndakazvinyora asi tinotya kuti zviitike pandiri satoda kuti tinamati nhasi regai nditaura ndichiti nhasi toda kumbochinda hatisati kuzvinamatira ngatisimuke netsoka dzedu datotasemhari parutivi pavo usamubvunze kuti unoda kuti kunamatire chii toda kuti ungonamatira munhu ari parutivi rwako kana tichitani mubatane ruoko batanai ruoko toda kuti ungonamatira munhu ari pachiri wako usamubvunze zvaanoda chikwakunamatira ungotaura nezvezita kana usingarizive zita rake mubvunze